Timhaka chapter 5 verse 12 ku fika 16 rito ra xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi kambe swikombiso ni masingita leswo tala a swi endliwa exikarhi ka vanhu hi mavoko ya vaapostola kutani hinkwavo a va hlengeletana erikupakupeni ra solomoni va ri mbilu yin'we exikarhi ka van'wana a ku nga ri na munhu la tiyisaka mbilu ya ku hlangana na vona kambe tiko ri va dzunisa ngopfu kutani vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi a byi ri karhi byi engeteleleka hi vavanuna ni vavasati Va kovatisa lava vabyaka emintsendzeleni, va vekiwa etinhlakeni ni masangwini, leswaku loko Petro a hundza van'wana na vona va ta funungetiwa hi ndzhuti wa yena. Ni vanhu va miti leyi ya matlhelo va ta eYerusalema, va tele, va tisa vavabyi ni lava karhatiwaka hi mimoya leya thyaka. Kutani a va hanyisiwa hinkwavo. Let us pray. Xikwembu lexi hanyaka rito ra n'wina ha ri khensa. Hosi ni ri karhi ni titsongahata leswaku ku nga vi ku dyondzisiwa miehleketo ya mina kambe ni khongele leswaku rito ra n'wina ri ta hi pfuna hi kombela timbilu ta ku ri twisisa ni moya wa ku titsongahata, ku ri landzela na ku tshemba leswaku n'wi na Xikwembu, mi ni ndlela ya ku tirha etimbilwini ta hina hi tindlela to hambana-hambana, kambe hi lava ku titsongahata leswaku Hosi mi hi pfuna. Ha Yesu Kreste. Amen. Inkomu, a so dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha. Yi vulavula hi ta ntirho wa moya wu fikelela vanhu ntirho wa moya wu fikelela vanhu i nhlokomhaka ntirho wa moya lowu kwetsima wu fikelela vanhu ntirho wa moya lowu kwetsima wu fikelela vanhu kumbe the spirits work reaches the people The Spirit's work reaches the people. The work of the Holy Spirit now reaches the people. hungunkulu eka dyondzo ya mina hileswaku ntirho wa masingita kumbe ntirho wa mahlori ya vaapostola a swi tiyisisa tidyondzo ta vona na evhangeli Ntirho lowu a wu endliwa wa masingita eYerusalema wu endliwa hi vaapostola, a wu ri karhi wu tiyisisa Evhangeli, wu tiyisisa tidyondzo ta vona. The theme is that the apostles' ministry was testifying the message

Ntirho wa n'wa moya lowo kwetsima a wu fikelela vanhu hi ndlela yihi? Eku sunguleni hi ta languta leswaku a wu fikelela vanhu hi mintirho ya masingita leyi a yi endliwa hi vaapostola, xa vumbirhi hi ku hlangana kumbe vun'we bya vaapostola, xa vunharhu hi ku ponisiwa. Ntirho wa vaapostola a wu fikelela vanhu hi tindlela leti tinharhu, hi masingita kumbe mahlori, hi ku hlangana ka va va Vakreste kumbe vaapostola, Na hi ku ponisiwa, those three. So hi nga se sungula ni lava leswaku hi languta swin'wana eh hi dyondzile hi masingita a ku sunguleni i think hi dyondzile hi ta loko muapostola petro a ta horisa xilema eka timhaka chapter 3 We've learned when the apostles actually were doing miracles before, and that was in Acts 3 when Peter healed a lame man. Hi dyondzile leswaku u endlile masingita lama hi vito ra mani ra Yesu Kreste. Hi matimba ya mani ya Yesu Kreste. A ku nga ri matimba ya yena. so sweswo swi endla leswaku va vuya va khomiwa vaapostola hi mhaka ku a va dyondzisa ta ku pfuka ka yesu kreste eka chapter 4 loko va khomiwile va heta vandla yini va tshunxiwa hi ku a ku nga ri na vumbhoni lebyi a byi kombisa leswaku va endle swo ka swi nga ri swona as much as we've learned about peter healing the lame man we know also that that led to that group to be actually arrested for doing these miracles and also for teaching about the Lord Jesus Christ's resurrection. However, they were released because there was no evidence against them. And what did they do? Xana va endlile yini? Va yile va ya ka munhu loyi a nga ta va pfuna ku tlula vanhu hinkwavo ku nga Xikwembu. va yile eka xikwembu hi ku khongela so we know that yes they sought counsel and help from the only mighty person who could help them that is god they prayed so these miracles uh, it's not the first time we're seeing the miracles a hi ro sungula hi vona masingita se loko mi hlaya eka timhaka chapter 5 verse 12 ku fika 16 i nkomiso it's a summary when, when we read today's passage it's, it's more like a summary of what has been happening and now it's gonna focus a little bit more outside of the church so loko hi karhi hi vona nkomiso lowuwani wu ya ngopfu eka vanhu lava nga handle ka kereke a ku sunguleni hi vone nkomiso eka chapter 2 wu ri endzeni ka kereke

Reaching the Spirit, reaching the people through miracles, through Christians' unity, and also through salvation. So, before i get to the first point ni nga se ya eka point ya mina yo sungula ni lava ku mi tsundzuxa leswaku eh loko yesu kreste a ha ri emisaveni na yena u endlile masingita hi swona Yesu Kreste loko a ha ri emisaveni u endlile masingita u endle masingita layo tala lamo hlamarisa swinene jesus also performed miracles during his time on earth and he did uh, these miracles and um, people or some people were amazed vanhu a va hlamarisiwa swinene

And even the disciples, when he was doing these miracles, they were even terrified. Van'wani va vadyondzisiwa kumbe vaapostola a va chava va va va va va va twa va khomiwa hi ku chava loko kulukumba ku munhu loyiwani u endla swilo swo ka swi nga tolovelekangi loko hi toloverile leswaku tihlampfi timbirhi ti ta nyika kumbe ti ta xurhisa vanhu vambirhi yena u teke tinhlampfi timbirhi ti xurhisa vanhu vangani 5000 kumbe more than 5000 so a ku ri masingita lama a ma chavisa ma hlamarisa vanhu so if we're used to the fact that well two fish may feed two people the lord performed miracles in such cases that it fed multitudes And that was terrifying to people because they thought, where is this person getting all of this? So some of the crowd actually wanted him to go away when he was doing these miracles. van'wani va vanhu lava a va ri karhi va vona masingita lawa a va nga ha swi lavi leswaku yesu kreste a endla masingita lawa A va la ta ku a famba a suka eka ndhawu leyiwani because a ku ri masingita lama a ma ri makulukumba. Ni hlengeta loko a ta hanyisa munhu wa dimona eka Marka chapter 5. Mark chapter 5 e madimona lama ma yisiwa etinguluveni se vanhu lava va ku heyi nga ku business ra hina ri ta hela la munhu lowani a fambi ku se i ta hi tekela business so maka chapter 5 verse 17 and 18 talks about some of the crowd even wanted him to go away when he was performing these miracles thinking we don't want this kind of miracles they are inconveniencing our business

How did the Spirit reach the people? Xana ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelele njhani vanhu? Verse number 12. Wu fikelele vanhu hi ndlela ya masingita. The apostles performed many miracles. Verse 12 yi ku swikombiso ni masingita leswo tala a swi endliwa exikarhi ka vanhu. so vaapostola as much as a va ri karhi va dyondzisa rito rito ra xikwembu as much as a va ri karhi va tiyisela eku hlanganeni xin'wana lexi a va xi endla a ku ri ku endla masingita a ku ri ku endla mahlori a ku nga ri vakreste hinkwavo lava a va ri karhi va endla mahlori Bibele yi hlamusele leswaku swikombiso ni masingita leswo tala a swi endliwa exikarhi ka vanhu hinkwavo exikarhi ka vanhu hi mavoko ya vaapostola so the apostles not all of the believers the bible mentions the apostles were performing these miracles and that's how now how do we know that this is the spirit's work hi swi tiva njhani leswaku xana lowuwani i ntirho wa moya lowo kwetsima i mentioned leswaku they prayed after being released from the from uh, from the time they were arrested and they prayed to god they prayed that the lord will grant them boldness And when we look at Acts 4, verse 29, we see that prayer, and verse 30, we see it being answered. so xana vanhu lavawani hi swi tivisa njhani leswaku moya lowu kwetsima a wu ri karhi wu endla matimba a wu ri karhi wu endla ma masingita lama xo sungula hi languta eka timhaka chapter 4 verse 29 So lexi i xikhongelo xa vapfumeri. Va ku kutani sweswi, Hosi, languta ku xungeta ka vona, ku xungeta ka vanhu lava nga va khoma. Vaapostola a va khomiwile hi mhaka ku horisa munhu na ku dyondzisa rito ra Xikwembu. Loko va khongela ka Xikwembu va ku sweswi, languta ku xungeta ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va nga chavi nchumu. They prayed for boldness. Va khongele, va khongelela E leswaku va va na xivindzi ku dyondzisa Evhangeli. U tshambuluta voko ra wena leswaku ku ta endliwa ku hanyisiwa ni swikombiso ni masingita hi vito ra mani? Ra Yesu, nandza wa wena la hlawulekeke. And verse 31 yi ku kute loko va khongerile xivandla lexi va hlengeletanaka eka xona xi tsekatseka kutani hinkwavo va tala hi yini hi moya lowo kwetsima va nyikiwile moya lowo kwetsima leswaku xikwembu xi hlamula xikhongelo xa vona xikhongelo xa vona hileswaku va ndla yini va va na ku nga chavi ku dyondzisa rito naswona ku endliwa masingitelo yo tala so vaapostola va endlile masingitelo yo tala va ri karhi va nyikiwile matimba hi moya lowo kwetsima tanihileswi a va khongerile so a ku nga ri leswaku hi vona va nga na matimba this was not their own power this was the power that has been granted to them by god through the holy spirit for they prayed so va endlile masingita lawo tala va kota ku endla ni le ka vanhu lava a va ri handle ka kereke they were performing these miracles also to the people who were outside of the church so that is how the spirit's work was reaching to the people So ntirho wa moya lowo kwetsima a wu fikelela eka vanhu lava a va ri handle ka kereke. Swi fana loko hi ku hi na va vanhu lava vaapostola a va ri kona kerekeni ya hina. Endhawini leya ka Mbokota loko vanhu va ri karhi va va ri ku hanyeni vaapostola a va ta endla masingita lawa vanhu va le ka Mbokota va tisaka vanhu va ta va ta khongeleriwa. Now I need to be careful or we need to be careful in that sense because what

Masingita lawa a wa endliwa ku kombisa kumbe ku tiyisisa evhangeli leyi a yi dyondzisiwa hi vaapostola. Tsundzukani loko mi hlaya eka vhesi 30 xikhongelo xa vona xi ri u tshambuluta voko ra wena i mani wena i xikwembu u tshambuluta voko ra wena leswaku ku ta endliwa ku hanyisiwa ni swikombiso ni masingita hi vito ra mani ra yesu That is Acts 4:30. So swikombiso leswi kumbe masingita lawa a ku ri masingita lama a ma tiyisisa dyondzo ya evhangeli lama a ma endliwa hi mavoko ya vaapostola a ku nga ri masingita lawa ya tisaka ku tikurisa eka vaapostola A ku nga ri masingita lawa ya kombisaka ku tikurisa eka vanhu lava a va ri ekerekeni kumbe va tiendlela swa vona. It was not a business. These miracles were not meant for business or it was not meant to give the apostles pride. The miracles were confirming the message of the mission. which is to make Christ known. The miracles were confirming the message and the mission. so masingita lawa a wa hambanile na leswi namuntlha hi swi vonaka namuntlha hi swi tiva kahle leswaku vanhu loko hi vulavula hi masingita va tsakisiwa hikuva va byeriwa leswi vona va swi lavaku Ende hi tikuma hi ri vanhu lava hi fambaka hi xisiwa kumbe hi nghenisiwa eka swilo swo ka swi nga ri swona hikwalaho ka ku tshembisiwa leswaku hayi masingita wa kona ve ri hayi hala loko i endlisa so ku ta humelela 1 2 3 a hi tivoneleni yesu kreste u nyikile moya lowu kwetsima eka vaapostola ku endla masingita lawa ya tiyisisaka evhangeli Hayi masingita lawa ya tirhelaka swilo leswi helaka. Hayi masingita lawa ya hi tshembisaka mina na n'wina namuntlha swilo leswi swi helaka. Loko mo langutisa kahle un'wana na un'wana loko a lava masingita it's all about themselves. Masingita hi ma lava leswaku ma tirhela vutomi bya hina. yesu kreste wa swi tiva leswaku vutomi bya hina byi ta fika emakumu swilo hinkwaswo emisaveni swi ta hela masingita ya yena a ya ku ri ya ku koka vanhu rinoko ya ku va kombisa leswaku heyi yingiselani matimba ya munhu loyi yingiselani evhangeli ya munhu loyi yingiselani ntiyiso wa yesu kreste

Verse 14, I mean, verse 15 and 16. People kept coming, we'll see. Verse 15 and 16, people kept coming, so they were known. vaapostola a va tiveka hi ku endla mintirho leyi ya masingita so xo sungula Ntirho wa Moya lowo Kwetsima wu fikelele eka vanhu hi ntirho wa ku endla masingita lawa a ya tiyisisa Evhangeli. Masingita lawa a wa endla hi vaapostola a ma tiyisisa Evhangeli kumbe ku dyondzisiwa ka timhaka ta ku pfuka ka Yesu Kreste. Xa vumbirhi, hi langutisa leswaku mas, ntirho wa Moya lowo Kwetsima wu fikelele ka vanhu hi xikombiso xa vun'we bya Vakreste.

Va ri ni mbilu yin'we. A hi ro sungula hi vona mbilu yin'we hi swona? I ro sungula hi vona mbilu yin'we? A hi ro sungula. Hi dyondzile loko va ri karhi va khongela Vakreste lava leswaku a va ri na mbilu yin'we timhaka 4 verse 23

hi vona va ri karhi va hlangana nakambe erikupakupeni ra solomoni eka timhaka chapter 3 verse 11 kutani hikuva a namarhela petro na yohani vanhu hinkwavo va hlamala va tsutsumela erikupakupeni leri va nge i ra solomoni so i ndhawu leyi a va tolovele ku hlangana ka yona So a va swi tiva kumbe a swi tiveka eYerusalema ku va vaapostola kumbe vapfumeri va hlangana endhawini liya va ri vanhu lava fambaka swin'we kumbe va ri na mbilu yin'we so the people knew that these people gathered around this place this place they were gathering in it was famous And therefore, they were gathering in that place, and people knew. That unity was distinct. That unity was distinct. ku hlangana ka vona vapfumeri na vaapostola erikupakupeni ra solomoni a ku ri loko hlawuleka a ku voniwa hi munhu un'wana na un'wana leswaku ku hlawulekile it is separate Verse 13 exikarhi ka van'wana a ku nga ri na munhu la tiyisaka mbilu ku hlangana na vona kambe tiko ri va dzunisa ngopfu I would think that is the uh, most amazing thing about having a relationship with the Lord Jesus Christ. A ni ta hleketa leswaku i xilo xa kahle swinene loko vanhu va languta vutomi bya Xikreste va ehleketa ku ingaku a ni ti voni ni ri karhi ni fita hikwalaho ka ku hlawuleka ka ntirho luwa mara va ri karhi va komba xichavo just because wu hlawulekile this is what these people were doing.

In a highly manner, vanhu lava ku hlangana ka vona a ku ri loku a ku ri hlamarisa kumbe a ku ri loku a ku hlawulekile. Swi fana na loko i ku, Eh, ni tiva mudyondzisi un'wana ve nge i John MacArthur. John MacArthur u dyondzisa Rito ra Xikwembu lero a ni voni ni ta fikelela leswi a nga xiswona hikuva ni vona ku tinyiketela ka yena ni vona ku rhandza ka yena kumbe ni vona hi leswi a dyonisaka hi xiswona vutomi bya yena byi hlawulekile bya ni hlohlotela kambe a ni voni leswaku na fikelela however na n'wi hlonipha that's the idea ntirho lowu a va wu endla vaapostola a wu hlonipheka a wu hlawulekile Hikwalaho ka leswi moya lowo kwetsima a wu va fambisa. Hikwalaho ka leswi moya lowo kwetsima a wu va fambisa so ku hlangana ka vona vakreste the way they were so unique their unity that was the spirit's work reaching out to the people i ndlela leyi ntirho wa moya lowu kwetsima a wu fikelela vanhu ehandle ka kereke so they were being esteemed for the miracles they were being esteemed for their bold work of Christ in a Christian community. They were being esteemed as people who were distinct. Can people say the same about us in our church today? Xana vanhu ka Mbokota va hi tiva tanihi kereke leyo hlawuleka leyo rhandza rito ra Xikwembu hi ndlela yo tano leswaku hi ha na swi vona ku va rhandza rito ra Xikwembu ende mina na swi vona ku rito ra Xikwembu ni pfa ni ri vhakela. Is that how people think of us?

Thirdly, through salvation, that is verse 14. Kutani vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi a byi ri karhi byi engeteleka hi vavanuna ni vavasati even though that other people did not dare join these christians hambiloko vanhu va le handle ka kereke a va nga lavi ku va joyina hambileswi a va a va hlonipha god still saved Amen. Yesu Kreste Xikwembu xi ponisile vanhu van'wana ende xi va ponisile hi xitalo. Those who believed were added to the community. Lava a va pfumela Va vuye va hlayiwa tani hi van'wani va va pfumeri. So you can imagine leswaku vanhu a va ri karhi va nga lavi ku tikuma va ri karhi va joyina nhlengeletano ya Vakreste. Va ti byela ku heyi vanhu lavawani va hlawulekile and a swi hi chuhisi kumbe a swi hi hlamarisi because what do we learn from Acts 5 verse 1 to 11?

The rest did not want to join them. However, some or those who believed in verse 14 were added to the community of believers. A swi hi hlamarisi ku vona leswaku loko verse 13 yi vula ku van'wani a va nga lavi ku va e ntlawa wa vona kambe van'wani a va ri karhi va ponisiwa it is because of the seriousness of this mission ndlela leyi ntirho lowu a wu hlawulekile kumbe a wu ri wa nkoka hi wona xikwembu xi avanyisile vukanganyisi bya ananiya na safira and then timhaka chapter 5 verse 5 yi ku Ta ku loko Ananiya a twa marito walawo a wela ehansi a hlala, kutani vayingisi hinkwavo va khomiwa hi yini? Hi ku chava lokukulu. Vayingisi hinkwavo va khomiwa hi ku chava lokukulu. Verse 11 again, kutani Ku chava lokukulu ku va kona ekerekeni hinkwayo ni vanhwini hinkwavo lava tweke timhaka leti. Ananiya na Safira Xikwembu xi va dlayile hikwalaho ka vukanganyisi bya vona. Kutani vanhu va swi tiva ku sukusela kwalano ku Xikwembu a xi le ku tlangeni ndhawu leyi. Xikwembu a xi le ku tlangeni, xi kona. Vanhu se va sungula ku tekela ntirho wa Xikwembu emahlweni ku no, we can't play there.

It is the same one that has people thinking, oh no, I do not belong there. However, I want to encourage you today. Ni lava ku mi khutaza leswaku Xikwembu hi fanele hi xi chava Bibele yi ri masungulo ya vutlhari i ku ndla yini? I ku chava Yehovha. Yes. Hi leswi hi fanelaka hi swi endla. Naswona hi fane hi xixima Xikwembu hi ku xi chava hi ndlela leyi, kambe hi fane a swi vuli leswaku a hi fanangi hi tshunelela hikuva Xikwembu xi lava vuxaka na hina. That's why eka kereke leyiwani eka verse 14 hambileswi van'wana a va nga lavi ku va joyina ku sukusela eka verse 13 yi ku exikarhi ka van'wana a ku nga ri na munhu la tiyisaka mbilu ku hlangana na vona A swi vuli leswaku xichavo xa Xikwembu xi fanele xi hi sivela ku va hi va Vakreste. Because verse 14 yi ri, Kutani vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi, vanhu lava a va ri karhi va dyondzisiwa rito ra Xikwembu, these people were being taught about God and they saw how God was present in their ministry through the judgment of Ananias and Sapphira with their hypocrisy. So God was using that. God was using that through the Holy Spirit to reach out to the people. Xikwembu a xi ri karhi xi tirhisa moya lowo kwetsima ku endla mintirho ya masingita ku endla mintirho ya ku ponisa ku chavisa ku kombisa leswaku ni kona so vanhu va ponisiwile lava pfumeleke kumbe lava dyondzisiweke rito ra xikwembu so verse 15 i vanhu lava a va ri handle ka kereke verse 15 talks about the people outside of the church va ko va tisa lava vabyaka emintsendzeleni va vekiwa etinhlakeni ni masangwini leswaku loko petro a hundza van'wani va vona va ta funengetiwa hi ndzhuti wa yena ni vanhu lava a va ri ematlhelo ya miti ya Yerusalema. Hi ndlela yin'wana loko ku ri ka mbhokota a va ta ku vanhu va le ka Xivuyuni, Bokisi, Chavani a va ta va ri karhi va twisisa kumbe va tiva mhaka leyiwani va tisa vanhu leswaku va ta va ta horisiwa mahuku ndlela ya ku horisa kumbexani ndlela ya masingita lawa a ku ri ya ku tiyisisa evhangeli all this was pointing to the gospel the miracles were pointing to the gospel unlike the miracles of today in our world so leswi swa hi tsundzuxa leswaku ntirho wa moya lowo kwetsima a wu fikelela ehandle ka vanhu kumbexana a wu fikelela evanhwini hambileswi a wu tirha ekerekeni a wu fikelela evanhwini as i was preparing the sermon there were

Va pfumerile evhangeli kutani a va ri karhi va engeteleleka hi vavanuna na vavasati a ku nga ri na ku ku ponisiwa van'wana van'wana va sala a va ponisiwa hinkwavo timbewu rimbewu hinkwaro ra vaxinuna na vaxisati so as we ending as we, we conclude our, our sermon today We come to acknowledge that uh, the crowd's expectations show the attention the apostolic work has drawn. So leswi vanhu a va ri karhi va va va va va va toloverise xiswona hi languta hi laha ntirho wa vaapostola a wu dumile swinene A wu dumile swinene, hilaha vanhu a va tisa vanhu va ta va ta hanyisiwa. Va hleketa leswaku loko Petro a ri karhi a hundza, ndzhuti wa Petro wu ta khumba un'wana wu n'wi horisa, a swi nga vuli leswaku Petro i matimba ya yena. Kambe a va ri na moya lowo kwetsima hi ndlela leyi kulukumba ku kombisa leswaku Xikwembu xi na vona. Ku horisa a ku nga humi eka Petro, a ku huma eka Xikwembu lexi nga va nyika hi moya lowo kwetsima. so ntirho lowu a wu fambisiwa swinene hi matimba ya xikwembu hi moya lowo kwetsima so we can see how this summary gives a glimpse of the divine power working through the apostles and so as christians we should strive to adorn the gospel by our behavior hi fanele hi tiyimisela tanihi vakreste leswaku I Vhangeli leyi hi yi pfumelaka, hi yi vulavulaka, hi yi ehleketaka a yi fambelani ni mahanyelo ya hina. Leswaku vanhu va le handle ka kereke kumbe lava nga siki Vakreste kumbe lava nga siki ku va vapfumeri va ta kota ku va va yi appreciate kumbe va ta va na kota ku va na xichavo eka yona.

Tito chapter 2 verse 10 yi ku a yi vulavula hi ta mikhuva ya makhumbi kumbe hi ta mikhuva ya vatirhi titus 210 i'll just read that only va nga yivi nchumu kambe va endla hinkwaswo hi ku dzuneka lokunene

that Christ sweet grace hi nge hlamarisiwi leswaku tintswalo ta xikwembu leti ta kahle ta ku twela vusiwana we will not be surprised that Christ sweet grace which attracts the elect frightens and threatens those who desperately cling to their independence Luke 8 verse 37 to 38 a swi nga hi chavisi leswaku hi leti tintswalo ta xikwembu tintswalo ta xikwembu leti ti kotaka ku koka van'wana eka kreste lava va tshembaka eka eh lava tshembaka eka ka mintirho ya vona leyinene tintswalo ta xikwembu a ti ringanelani tintswalo ta xikwembu ti va tlhentlherisela endzhaku kumbe ti va tlhentlherisela ekule luka chapter 8 verse 37 and 38 so a hi khutazekeni eka siku ra namuntlha to know that god is faithful xikwembu xa tshembeka eku tirhiseni moya lowu kwetsima eka vutomi bya hina ku vitana vanhu va ta eku ponisiweni so Mister Khani a va ri karhi va vulavula leswaku n'wana i va vutisile leswaku xana munhu i ponisiwa njhani i mean verse 13 talk, verse 14 talks about vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi a byi ri karhi byi engeteleleka that means lava a va ri karhi va dyondzisiwa a va ri karhi va ponisiwa va ngeteriwa ekerekeni ya vapfumeri you want to ask such questions you want to ask how can i be saved Hi lava ku vutisa swivutiso swo swo tano leswaku, Xana ni fikisa ku yini eka verse 14 loko moya lowo kwetsima kumbe ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelele eka vanhu hi ndlela ya ma hi ndlela ya masingita hi ndlela ya ku hlangana ka vakreste hi ndlela ya ku ponisiwa xana ni ponisisiwa ku yini i yesu kreste ntsena loyi a kotaka ku hi ponisa Naswona loko hi ponisiwile ha ha fanele ku hanya vutomi lebyi byi fambisaka evhangeli, hayi lebyi byi endlaka leswaku evhangeli yi sandziwa. So hi ponisiwa hi ku tshemba ni ku pfumela eka Yesu Kreste leswaku i fele swidyoho swa hina, i tekile Hinkwaswo leswi swi nga swa vudyoho bya hina. A hi ponisiwi hi ku lulama ka hina. A hi tshuki hi ponisiwile hi ku ehleketa leswaku hina hi ngetele swin'wana eku ponisiweni ka hina. Hi ponisiwa hi Yesu Kreste eku pfumeleni eka yena leswaku vutomi bya yena, Rifu ra yena, ku pfuka ka yena, hi swona leswi endlaka leswaku hina hi hlayiwa lava lulameke emahlweni ka Xikwembu Tatana, Varhoma 3 verse 24 and 25. Ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna eka siku ra namuntlha. A hi khongeleni. Hosi Tatana, hi rhandza ku mi khensa leswaku rito ra n'wina ra hanya, rito ra n'wina ri na matimba. Loko hi tivisiwa hi timhaka ta leswi rito ra n'wina ri nga endlaka swona van'wani rito ra n'wina ra va chavisa van'wani rito ra n'wina ra va koka we do know o oh lord that this is the same word that can harden the hearts or soften the hearts we do pray and seek for your face we seek your throne today we seek your face today o oh lord we seek you lord while we may find you that please save, save, and save our relatives, our friends, our families, members, our loved ones. ponisani lava taka eka n'wina hosi va ri karhi va lava ku ponisiwa va nyikeni timbilu ta ku hundzuka mi susa timbilu ta maribye mi va nyika timbilu ta nyama leti kotaka ku vona kreste ku saseka ka yena hikwalaho ka leswi hosi a ti nyikelaka ha khongela xikwembu hi karhi hi titsongahata leswaku n'wina mi dzunisiwa hi khongela leswaku hosi mi ta hi twela vusiwana eka siku ra namuntlha hikwalaho ka ku tiva leswaku ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelerile vanhu ehandle ka kereke hi tindlela to hambanahambana xana i ncini leswi hina hi fanelaka hi swi endlaka tanihi kereke ku fikelela vanhu lava nga kona lava nga twisiseki evhangeli leswaku va yi twisisa Hi pfuneni Hosi leswaku loko hi nga ri ku endleni leswi fanelaka hi ti anakanya hi hundzuka hi tirha ntirho wa n'wina. Hi pfuneni Hosi leswaku ku tshemba ka hina ku nga vi eka mintirho ya hina. Ku tshemba ka hina a ku vi eka n'wina leswaku mi ta tirhisa moya lowo kwetsima ku endla ntirho wa n'wina etimbilwini ta vanhu. Ha khongela hi ku titsongahata ha Yesu Kreste. Amen.